Аннан менә былай итеп килеп җиттек. Э, хатын кыз проблемалары дип әйттек. Менә өч нине яшен эчә куйган идем. Менә монда минем ир кешеләр проблемасы буенча үсемлекләр инде. Менә хәзер иртә язда үсеп чыгачак безнең болыннарда Ә ташландык басуларда менә шушындый саг, янып торган сары чәчәкле сурепка дигән үсемлек инде. Бу ирләр үләне дип атала халыкта, икенче үләнчеләрдә инде, мужская трава дип әйтәләр инде русча. Простатит, аденома, импотенция, менә шул бөтен ирләр проблемасыннан кулланыла торган үсемлек бу. Менә шулай итеп иң көчле чәчәк аткан вакытында җыела. Моның тамыры да җыела, но тамыры көз көне җыела инде моның. Э, өстәге өлеше саргаеп беткәннән соң кара көздә җыелачак бу. Хәзер моның нияшәсендә менә үсә, монда минем ята лимонник китайский. Бу шундый лиана э, үсемлек. Э, мин моны үземнең бакчада үстерәм. Бу үсер өчен кирәк моңа нидер баскыч, майндонда үрелеп үсерлек, моңа тотынып үсергә опора кирәк. Шу- Бу адаптогеннар чи- ни- га керә инде бу. Жинчэн, золотой корень, левзея софлоровидная, лимонник китайский, заманиха менә шул. Алар бик каты күп. Бу кешегә хәл кертә, энергия бирә, вот, э, иммунитетны яхшырта. Адаптогеннар дип аталалар инде. Менә шул безнең яктагы ирләр проблемасыннан иң көчле, иң популяр үсемлекләрнең берсе бу гади урман чикләвеге. Бу шул урман чикләвегенең яфрагы инде менә. Менә болай итеп сабаклары белән әз генә җыйсак та була инде аны. Кайрысы да шундый ук үзлеккә ия моның. Яфрагы, нечкә сабаклары, кайрысы, барысы да простатит, аденома шул ук проблемалардан. Бу э, хатын-кызларга да менә э, җенси органнарда э, ялкынсыну булган сурәттә, анда да кулланыла. Ә менә монысы радиола розовая золотой корень инде. Шул ук лимонник китаевский шикелле бу адаптогеннар инде бу. Бакчада бик рәхәт кенә үстереп була бу. Бернинди мәшәкатьсез үсә торган үсемлек. Шул ук ирләр проблемасыннан кулланыла менә шушы бездә дивәсил инде бу андыз дип әйтәбез инде моның татарчасы. Дивәсил, дивәсил тамыры. Бу кулланыла Шул ук бик каты ялкынсынулардан. Ә мин иң киң кулланган нәрсә инде бу ютәлдән бронхит, астмага хәтле иң яхшы чараларның берсе булып санала бу. Хәтта менә остеомиелит, воспаление надкошницы дип әйтәбез инде. Сөяге череп, тәнен тишеп, тире аркылы үлек белән бергә агып утырган шундый бик каты авыр чир. Менә шул остеомиелитны Тазарткан очраклар да булды шушының белән, диверсионлана кулланып. Инде тамырларга кереп киткәнбез икән, тагын бер шундый бер популяр тамыр инде менә бу горец змеиный, раковый ячейки дип тетеләр моны. Бу күбрәген урманда үсә. Но мин урманнан тамырны алып кайтып үзем дә үстерәм, һәм монда кул астында булсын өчен инде. Югыш дымлы җирләрне ярата, бакчада үстергәндә һаман да еш кына су сибеп торасы бар. Менә раковый ячейки Гәрәй Симиен әнә еланга ошаган. Әнә шуңа күрә бу бик каты күп монда дүпләү матдәләре инде монда. Имән каерысыннан да күбрәк мондагы дүпләү. Бу эч бозылганда кулланыла инде. Яралар, үлекләгән яралардан монын төнәтмәсе белән юыла. Хатын-кыз авыруларыннан, геморройдан Геморройда менә минем үземнең бер составым бар шундый. Шундый җыелма, унике үсемлек керә инде анда. Моны мин кушам шунда. Тагын бер үсемлек, менә шул үзебездә үстереп була торган сирә үсемлекләрнең берсе, менә бу брияние черная дип атала инде. Бу да колмак шикелле лиана, бу травянистый, вак түгел бу. Вот. Чирәм сыман үзе озын булып үрелеп үсә, янәшә дә куакларга, коймаларга ябышып үсә, менә шушындый җиләк бирә бу. Бу шулай ук геморройдан да кулланыла, нерв авыртуларыннан, шул, шул тынычландыра торган, кан басымын төшерә торган үсемлекләрнең берсе бу. Моның шул кире ягы бар инде, бу бик каты, әнә шул самосев белән кошлар ашый, менә шуның эчендә орлык самосев белән бик күп тарала. Моның зур гына бүлбе була менә чөгендер зурлыгындагы җирдә тамыры була менен ул тамыры да бик каты әйбәт кулланыла инде менә грибоклар булганда аякларда бармак араларында шул тамырыннан кашица ясап ит тартучылыкны чыгарып шуны бәйләп кайда тән бозылулар инде анда менә шуннан бик яхшы гына кулланыла Дару үлә. Мин бакча ай календарьларны белән бер вакытта да баш ватырганым юк. Кулланганым юк. Ә дару үләннәрдән бик каты тотасы бар. Менә ай, тулы ай вакытта җыела тамырлар. Ай кечерәеп беткән вакытта җыела өске өлеше. Шулай булмаска, Э, океаннардагы суны күчерә, ай. Прилив-отлив. Ә тегендә аскы өлешеннән, җир а, җирдәге, тамырдагы өлешеннән э, о, э, нине, сыеклыкны өскә күтәрә. Тегендә сыеклык, межклеточный сыеклык бу инде. Күзәнәк арасындагы сыеклык 30 процентка хәтле әз була. Тамырда ул вакытта. Тамырда ул вакытта. Бу инде 30 процентка хәтле тамырның көче күбрәк дигән сүз. Менә. Ай кечерәеп беткән вакытта җыела икән инде. Бу вакытта инде 30 30%-ка 30%-ка эшли. Э, бу бу фәнни тикшеренүләр белән бу исбатланган нәрсә инде. Ни э, өскә өлеше үсемнең өскә өлеше тагын шулай инде. Бу ай кечерәйгән, Йогынтысы әзәйгән, күзәнәк ара сыеклык төшеп киткән тамырга. Менә монда ни. Аны киптерү белән, менә болай киптерү белән аны бетереп булмый. Ул хаман шунда торачак ул. Артык сыеклык була икән. Менә ул коллоидная жидкость. Менә бу. Э, Манан исемнәре бик күп инде.

Чараларның берсе дип саныйм мин моны, кан басымын төшерә торган үсемлек бу. Менә монысы аны, ул төрле төрлеләре була аның, менә бу унаби гибридный дип атала инде бу. Моның әле була төп түгәрәге. Төп түгәрәк анысы анын унаби обыкновенный, булары кулланыла күбрәк әнә шул поливитаминный инде балалар өчен инде, балаларны тазалыгы өчен әйбәт. Ә менә шушындые Менә бу озын чалы булганы. Монысы иң көчле кан басымын төшерүче үсемлек. Әмма моны кулланырга кирәк инде яшьли чәй белән бергә. 200 грамм стандарт чынаякка 4 не 5 не шушындый җимеш салына. Аннан соң бер кашык Чәй салына, коры чәй, яшел чәй. Кайнар су агызылып төнәтелә дә, менә шул эчелә инде. Бу ул бит кан басымы шундый нәрсә, менә кеше таблетканы каба, кабада төшә, аннан соң ул басым яңадан күтәрелә. Бу тазарта, гипертонияне бетерә торган чараларны алар бик сирәк, алар юк дип әйтерлек инде. Менә шуларның берсе инде бу. Тагын кабатлап әйтәм, бу яшел чәй белән бергә кулланылганда гына инде. Иң яхшы моның белән бергә кулланырга 95 нче номерлы яшел чәй. Бу совет стандарты буенча шулай дип чыгадыр ул. Аннан соң менә шул 90 нче, 2000 нче елларда юкка чыкты ул. Хәзер кибетләрдә табып була аны, 95 нче. Ул булмаган сурәттә, Кытайныкы, Кытай яшел чәе эксклюзив дигән марка. Алар икәү. Йөрәккә тәэсир итә торган, менә шунда мин якынрак куйдым, менә бу буквица белән бергә, менә бу безнең боярышник инде. Дүләнә татарчасы. Дүләнә бу шундый агач формасында да үсә, төрле формалары бул аның. Вот. Кызыл, кызыл боярышник, кызыл дүләнә инде. Русчасы ан боярышник кровавого красный дип атала. Бөтен төрләре арасында иң Ә, көчле дәвалау үзлегенә ия менә шушысы инде. Мин монда гөләпне, гөлҗимешне алып килеп тормадым инде, аны барыбыз да белә. Шулай ук алар менә шушы йөрәккә бик яхшы дәва инде. Ә, ут куа торган үзлеге дә бар. Ә, шунысын да әйтеп китим менә. Ә, лепешок турында әйттем мин имә ут куу дип инде. Ә, солы, аннан ә, гөләп, Барлык ут куучы үсемлекләр дә, алар күпмедер дәрәҗәдә канны куерталар. Менә шуның һаман да күзәтеп тору кирәк инде. Кулланасыз икән кайсын булса да болардан гади су эчүне, су эчү күләмен арттырырга кирәк. Куркыныч әллә нәрсә зыян китерлек дәрәҗәдә куертмый ул канны. Ну, э, моны белергә кирәк инде. Бу безнең Сабельник болотный дигән үсемлек инде. Сабельник болотный бу үсә сазлыкларда. Бу бүтән җирдә үсә алмый сазлыкта. Сазлыкларында барысында да түгел әле. Моның белән янәшә үзенә бер төрле бер төркем үсемлекләр монда булырга тиеш. Монда күпмедер дәрәҗә суда булырга тиеш. Бу җыела кара көздә инде, көннәр салкынайткач, бөтен дару үзлекләрен үзенә җыеп бетерә. Менә шулай итеп озын чыбыркы сузып салган шикелле ята алар. Мин монда инде кистем аларны, кыскарттым. Шулар җыела. Бу шундый үсемлек, шундый сазлыклар суынгач, кара көздә җыела. Моны җыярга барасың да сазлыкка, чирен дә, даруын да бергә алып кайтасың инде шунда. Шундагы суык суны ерып-ерып. Кирәк кешеләр, клиентлар, әйдә, бир миңа, бир миңа, диләр инде, гадәттә. Әйдә, минем белән бергә барыйк та, шунда бергә җыйыйк, дигәч инде куркып җибәрәләр аннан. Монын төп үзлеге нәрсәдә булды? Монын төп үзлеге бу буын авыруларыннан иң көчле, иң популяр чараларның берсе бу. Шунга әйтәм инде, әнә шунда суык суны ерып, буын авыртуы белән даруы бергә кайта. Хәзер үләннәрне саклау. Кип җыйдык, киптердек, вакладык. Мин гадәттә саклыйм инде яхшы ылдап әйбәтләп киптерелгән була икән, менә шушындый бу чистә җитен тукымадан эшләнгән шушындый капчыкларда салам инде. Монда бик яхшы сакларга җимешләрне, менә мондый тамырларны. Ну, үләннәр гадәттә ябышып калалар, күпмесендер алып калалар. Менә монда минем салынган менә шушындый каен, каен чыбыклары, Мин каенның бересен дә җыям. Э, ун сум акча хәтле булгач, яфракларын да җыям. Яшь әле ябышкак яфраклар вакытын. Менә шушындый чыбыкларын да җыям инде. Аларның һәркайсы үзен өлкәсе бар. Һәркайсы үзенчә оештырыла. Менә мин инде 40 ел бу эш белән шөгыльләнсәм дә, ваклаганнан соң бөтен үләннәрне бер-берсеннән аерып бетеп булмый. Әле бик каты кирәк дигән бер шарты, минем киңәшем, язып, Нинди үлән икәнен датсын язып пакет эченә тыгырга кирәк. Нинди савытта булса. Шул пакетларны мин аннан сон менә шул картон тартмаларга тезәм дә, картон тартмаларда саклыйм инде. Гадәттә менә үләннәрдән менә шул ук менә зәңгәр мәтрүшкәнең инде кимерүчеләрне анда тычкан күзләрне куркыта торган үзенчәлеге бар. Андыйлардан зыян тию күргәнем юк. Гадәттә алар керми анда. Менә монда бер үсемлекне тагын мин калдырганмын. Бу будра плющевидная. Будра, шундый бөтен җирдә дә бар бу. Э, дефицит үсемлек түгел. Буның үзенчәлеге шунда, бер вакытта да будра үзе генә кулланылмый. Бу э, бу үсемлек катализатор. Менә нинди э, проблема авыруына әйтсәң дә, менә шул авырудан будра кулланыла дип әйтеп булмый. Була аны әйтеп була, бу, бу ялкынсынуны да туктата бу ни. Ну, э, үзе генә кулланылмый. Файдадан бигрәк зыянны бирә бу үзе генә кулланылса. Бу катализатор. Бүтән җыелмаларда кушыла, бүтән үләннәрнең көчен арттыра торган үлән бу. Ятып үсә, чыбык сыман шундый ук ни, үрелеп үсә бу да. Озын-озын сабаклар җиргә ятып елышып үсә тора. Бу үскә вертикальный тормый бу, бу үсемлек бер вакытта да ятып үсә. Аннан сон э, халык медицинасы бит ул үләннәр генә түгел инде. Ул шул ук менә умартачылык әйберләре дә бал, серкә, чәчәк серкәсе, перга, Менә шуларның берсе менә корт. Бал корты ул безнең шул хәтле кеше өчен Аллаһы Тәгалә файдалы итеп яраткан, менә үзе үлгәннән соң да ул даруга әйләнеп үлә. Менә без умартачылар яз көне дә, җәй көне дә инде үлгән кортларны җыябыз да, шул үлгән кортлардан менә шулай итеп настой ясыйбыз. Аракыдан. Патмор, пчелиный патмор дип әйтелә инде бу русча. Шул аны э, бу органика, органика булгач бик каты тиз бозыла торган ягы бар аны, аны э, киптереп алып, я шунда ук аны салып куярга кирәк, шулай итеп аракага. Спиртта ярамый. Спиртта ник ярамый? Беренчедән, аның күпмедер дәрәҗәдә аның файдасын бетерә спирт. Икенчедән, э, спиртта ясалган төнәтмәне э, тышкы э, итеп кулланып булмый, компрессорларга инде, примочкаларга кулланып булмый, ул пешә. пешерә башлый. Утта пешкән шикелле пешә. Бу кулланыла инде ирләр авыруы, хатын-кызлар авыруы. Вот. Хатын-кызларда менә фибромиома, фиброаденома, күкрәктәге чирләр инде ул хатын-кызның. Ирләрнең простатит, аденома. Шулай ук Буын авырулары. Менә шушы, менә монысы, монын шушы, менә сабельник настойкасы инде монда. Сабельникны эчкә эчеп, үлгән корт настойкасын тыштан кулланып компресс итеп, менә бик яхшы вариант инде буын авыруларыннан. Аннан сон менә монда минем болиголов настойкасы инде. Түндер баш дип әйтәбез инде без татарчасы. Бу шундый Җир шарындагы иң агулы, иң көчле агулы үсемлекләрнең берсе бу. Үсемлек сирәк, җыюы авыр. Моның шундый бер төрле авыр тычкан исе килеп торган исе бар. Ул җыйган вакытта болында җыеп йөрисен, ул беленер-беленмәс кенә Сизелер-сизмәс кенә тоела. Ә җыя торгач, күпмедер вакыт шунда арасында, шул үсемлек арасында йөри торгач, бу шундый авыллану китереп чыгара инде. Менә мин ел да җыям, ел да минем моның белән күпмедер дәрәҗәдә ауламый калганым юк. Минем башны авырттыра ул бик каты. Күп кешенең шулай итә инде. Җыю шулай, моны аерып әйтергә кирәк. Ниндидер пакет алып, капчык алып барып болынга, болиголовны җыеп кайтып, аннан соң менә мондый төрәтмә ясау ярамый берничек тә. Мин алып барам аракыны күтәреп, өч литрлы банка алып барам, алты шешә аракы алып барам да, аннан кара төстәге сумка алып барам инде мин. Банкага бик кызу гына, тиз генә итеп шушы чәчәк нинен. Бу зонтиклылар семьяларына керә, укропка бик ошаган. Шул әнә шул зонтикларны кисеп аласың инде, әзрәк яфрагын аласың, өске яфракларын. Зонтик, яфрак, зонтик, яфрак. Ә зонтикларны шулай итеп алырга кирәк инде. Чәчәк ата гына башлаган стадиядәгесендә, чәчәк атып бетергән стадиясендә, орлыклана башлаган бар стадиядә дә керергә тиеш. Э, банкага җыела бу. Банканы шушылай итеп артык тыгызламыйча гына тутырып җыясың да, шунда ук тиз генә э, аракыны бушатып, күтәреп, тиз генә караңгы, кояш нуры төшергә тиеш түгел инде. Караңгы кара пакетка банканы тыгып, күтәреп кайтып китәсең. Аннан соң сакланырга тиеш инде салкын караңгы урында. Менә мин шуңа күрә үзенең дәвалау үзлеген югалтмасын өчен настойканы әз генә калдырып, монда яктыда күпмедер вакыт торасы бар дип, шуңа әз генә итеп алып килдем әнә. Бу кулланыла онкологиядән инде, профилактика өчен дә, онкологиядән дә. Аннан сон буыннарда артроз булганда, артроз инде ул ялкынсыну, мин һаман да дәвалауны башлыйм шушы болиголов настойкасыннан. Ул эчелә, ул эчелә 50 грамм суга, тамчылап кына, пипетка белән тамчылап тамызып, көненә бер тапкыр, иртәнге ашка ярты сәгать кала. Көненә бер генә тапкыр эчелә. Көн саен бер э, тамчыга күтәрелеп бара. Э, профилактика өчен эчелә икән 20 тамчыга хәтле гадәттә. Э, дәвалау дозасы башлана 40 тамчыдан инде. Аннан соң кире төшерелә инде. 40 тамчыга хәтле менә, аннан кире төшәсең инде. Менә шул, моннан да көчле ялкынсынуга каршы торган нәрсәне мин белмим. Иң көчле противовоспалительный нәрсә менә шушы блеголов настойкасы. Шушыннан башлана да, аннан соң китәбез инде бүтәннәренә. Менә шул ук подмор настойкасы, сабелинг настойкасы. Икемгә нәрсә кирәк инде анда? Менә я баш, я мал дигән сүз бар бит татарда. Имә шулай итеп йөрисен инде. Ни? Кеше килеп сорый, күреп торасың инде аны. Имә, ну кирәк. Менә бер вакытта да Белмисен. Бер вакытта да белмисен. Менә шушы үләнне мә бер әнисәне бирәсен дә аңа точно булышачак дигән нәрсә юк инде ул. Ул, ул бездә дә юк, официальный медицинада да юк. Өметләнәсен ич инде. Биреп карыйм, булыр. Менә ә зыян китергәндә әйтәсен инде кешегә. Анын миен тукыйсын инде. Менә шулай итеп эш, шулай итеп эш. Язып бирү обязательно дигән сүз инде бу. Андый агулония биргәндә мин кызыл полоса ясыйм инде. Обязательно өндәү билгесе куям. Ят дип язып бирәм инде. Булгалый андый очраклар инде. Булгалый. Менә Георгий Семилетов дигән кеше бар, профессор Атон Ильич университеты. Ул иң зур үләнчеләрнең берсе инде Россиядә. Биргән ул раклы кешегә шул болиголовны. Алган да залпом эчеп бетергән, үлгән, туганнары судка бирде. Вот. Ну, Ярый, ул нит алды инде ул. Ул исбатлый алды менә шулай, шулай, шулай. Бу ул ягы да бар. Менә Россиядә һаман да шулай, шулай. Менә бөтен нәрсә начар законнан башлана Россиядә. Аның законодательство ягыннан регулировка юк. Моның куркынычы нәрсәдә? Яхшы адвокатым белән алдыннда-артында уйлап ниткән икән үләнче, ул котылып кала ала. Ну, шул ук вакытта, закон буенча көйләнмәгәне, бик каты настырный ни була икән инде, утыртып куеп була. Өзеп, менә болай итеп көйләнмәгән нәрсә, менә минем ике ни, берсе шушы үләннәр буенча юк закон, икенче умартачылык буенча закон юк.
Ничек котылырга тиеш, кая булырга тиеш? Кая булырга тиеш, юк.
Бар постановление Росстрой-а. Ике метрлы койма, анда бүтән нәрсә юк та инде. Ә, анда торак пунктларда ничә баш булырга тиеш дигән бер нәрсә дә юк. Бер яктан да көйләнмәгән. Ну, мин моны уйлыйм инде, әллә Уйлап шулай эшләнә микән дип инде. Менә кирәк булса, любой кешене теге Тукай әйтмешли якасыннан тотып була бит. Була. Бу хәлдә. И үләннәрдә дә менә шулай. Бөтен э, шулай булуы бар, мондый кире ягы булуы бар, тегеләй булуы бар. Кисәтәсең инде аны. Менә миңа э, укучыларым бар инде миннән өйрәнгән кешеләр. Мин иң беренче үлән күрсәткәнче шуны әйтәм. Икенче варианты бар шундый нием. Бер нинди дәвалауга керешмисен. Кемдер печән әзерләп сата. Ә мин дару үләннәре үстереп сатам. Була бит менә. Препарат ясамыйча.
Юк, э, препарат ясаган сурәттә дә. Ни? Бер нинди э, дәвалау турында рекомендация бер нәрсә бирмисен. Син син дәвалаучы түгел. Син үлән сатучы гына. Врач диагноз куйган, Врач рекомендация биргән, шул үләнне эчегез дип. Кеше килә дә миннән ала. Бу кибет шикелле инде, аптека шикелле генә инде. Менә шул, шул варианты гына бар инде. Ул, ул якта көйләнгәнме ансы? Ул якта көйләнеп җитмәгән. Менә әле сүз бара башлады инде яңадан. Ул үлән җыючыларга лицензия алсыннар. Тегесе, монысы шундый сүзләр чыга башлады. Нәрсә булып бетер инде ул? Андый сүзләр күп бара инде, хәер акчалары юк. Халыктан имми хәлләр юк инде. Шул ук әнә шәхси хуҗалыклар гына ул ук дигән шикелле. Шул бер рәттән бу сүз дә бара, нәрсә булып бетер. Ну, шул ягы бар. Менә кеше миңа килде. Ярар, мин кайчандыр инде кереп киттем 40 ел элек бу нигә. Кеше килде дә, аһа, кемдер әйткән аңа, врачлар әйтеп җибәрә, менә шул үлән кирәк, шуны эчеп карагыз дип. Ну, мин белеп торам инде, минем тәҗрибә күбрәк ич инде. Аңа бу үлән кирәк түгел. Бу кирәк, менә бу кирәк аңа. Аның янына менә бу булса әйбәт, тагын бу булса әйбәт. Мин шулай дип әйтәм дә, автоматически мин дәвалаучыга әйләнәм. Ә минем диплом юк. Менә бит. Бөтен юлда тайгалак монда. Кая барсаң да бер нәрсәгә килеп төртеләсең. Менә шул шулай итеп яшибез инде ни дип. Ташлап та булмый. Мин менә көз җитә, шул чагыга гына кала, Кышкы инде. Җыямма юкмача гына әзрәк шундый тәнәфес булып ала инде. Киләсе елга бер нәрсә дә җыймыйм. Ташлыйм киләсе елга. Ну, апрель айларында килеп төшә инде. Узган елны мин дәвалаган кешеләр инде. Тегеләр, болар, зинахар, менә былтыргылар бик булышты, нитте быел да ни. Юк, кычкырышкан вакытлар бик күп була. Куып чыгарган вакытлар була. Аннан кул селтисендә чыгып китәсең. Менә шул.